Мәскәүские, сәлам сезгә. Бүген бер алдау турында сөйлим әле. Мине әйе бүген төп башына утырттылар. Мәскәүдә акча эшләү ысуллары шул кадәр күп. Шуларның берсе федераль телеканалларда чыга торган тапшыруларга тамашачы булып килеп утырасың. Берничә сәгать дәвамында матур гына кул чабасың һәм шуның өчен сиңа акча бирәләр. Бүгенге көннең Ахырыннан башлыйк әле. Ой, Аллага шөкер чыктым. Шундый бер гыйбарә бар бит. Насыйп, ризык тешеңне сындырып булса да керә. Прямой эфир дигән тапшыруга килергә тиеш идем бит инде. Ул Россия бер каналында чыганда кызык темалар турында сөйләшәләр. Ә бу открытый эфир дигән тапшыру булып чыкты. И монда 2 сәгать буе Украина турында сөйләштеләр, Израиль, бик әлияр Аллага шөкер тәнәфесләр булып алды. Алты тәнәфес булды. Өлешләп яздыралар. Бу турдан туры эфирда чыга диделәр. Хәзер өйгә кайткач карыйм ул тапшыруны. Менә акчаны да бирделәр. Күпме икәнлеген соңрак әйтермен. Хәзер кайтып җиткәч, менә бөтен монда күп кешеләр белән аралаштым, таныштым. Монда тапшыруларга йөри торган кызык-кызык хәлләр турында сөйләделәр. Кайбер тапшырулар сәгать Ике төнге икедә үк бетә икән, кешеләрне мәсәлән уникегә дип чакыралар, уникедә төнге бетә дип. Ә сәгать икедә генә җибәрәләр. Хәл, кызык хәлләр сөйли сәербирләр. Ә хәзер көннең, ягъни минем көнемнең ничек башлануы турында. Вакыт иртәнге җиде, лифттан төшеп килеш, карадым навигатордан 50 минут барасы, башта барасы. метро белән аннан соң күчеп утырасы була диаметрга тапшыруга чакыру килгәндә анда язылган иде ике шартны үтәргә кирәк дип беренчедән үзең белән документ алып килергә паспорт аның оригинал нөсхәсен икенче таләп ул икенче алмаш аяк киеме Ә киемгә карата да бар инде таләпләр. Көндәлек кием, татуировка яшь әйберләр булмаска тиеш. Мин барасы җиргә күчеп утырырга кирәк. Башта метрода бардым. Бер биш станция. Хәзер МЦК дигән МЦД дигән транспортка күчеп утырасы була. Анда озак түгел, бер бер тукталыш барасы. Күз алдына китерәсезме? Менә монда МЦДда ут беткән икән. Шуңа күрә турникетлар эшләми. Турникетлар эшләмәгәнгә монда бер контролер басып тора һәм бөтен кеше аның аша үтәргә тиеш. Без Мәскәүдә монда йөрибез тройка дигән карта белән, ну үзенә күрә бер проезднойщик, электронный кошелек. Менә МЦДга утырганда син кергән җиреңдә һәм чыккан җиреңдә диге билгеләнергә тиеш дип. Әгәр дә бер җирдән кереп икенче җирдән чыкканда билгеләнмисең икән, Ә менә ул чакта штраф түләнелә, шуңа күрә әнә тегендә күрәсеңме, халык басып тора. Менә бер генә кеше басып тора. Барысын бергә теркәп килеп җиттем. Гомумән Мәскәүдә транспорт системасы шул кадәр шәп көйләнгән, шул кадәр рәхәт монда. Бик тиз генә теләсә кайсы җиргә барып җитәргә була. Монда бар метро, монда бар электробуслар, монда бар МЦД, монда бар МЦК, электричка. Җанын исәтел монда хәтта Мәскәү үзәгендә заказларны китерә торган Яндексның роботы да бар. Әгәр дә кызык дип тапсагыз, мин аны шулай төшерә алам. Берсендә мәзәк иде, болай атлап атлап барам. Карым янымнан дөрестән дә фантастик фильмнардагы шикелле үрмәләп бара бер җан иясе дияр идем. Юк, тимер иясе булсын әле. Чакыруда бу тапшыруны җибәргән җибәрделәр бер чакы бер мәгълүмат шунда язылган или адресы һәм җыелабыз дип язылган или черная массивная калитка янында беләсезме мин калитка сүзен онытып переводчиктан карыйм һәм калитканың капка икәнлеген онытканмын хәзер җәмәгать барысын да аңлатам менә минем артта күрәсезме кешеләр басып торалар әйме монда халыкны ике төркемгә аералар кемнәр беренче тапкыр килгән һәм кемнәр инде күптән йөриләр менә беренче икенче тапкырга килгән кешеләрне бер чиратка кертеп, алар гарантия рәвешендә монда үтеп керәләр. Ә әгәр дә барлыгы монда тамашачы буларак урыннар исәпләнгән 30 30 штук. Әгәр дә чиратта 30 кешедән күбрәк икән, менә шушы 30дан соңгы кешеләрне күрәсен өйләренә кайтарып җибәрәләр. Ә менә чиратта 30 кешегә эләккән кешеләрне барысын да кертәләр. Һәм менә монда чират беткәннән соң, менә монда карточка бирәләр. Ә шушы карточка белән инде алга таба тегендә эшкә үтәсең. Ә безне менә хәзер монда алып керделәр бер бинага. Бинасы шундый куркынычрак монда. Түшәмнәре, диварлары монда күгәргән. Анда аерым төшереп алдым. Менә җәмәгать, бөтен дөнья карый торган мотор мотор тапшыруларны менә шундырак э, шундырак бигүк мотор булмаган җирдә төшерәләр.
Спасибо большое,
Менә. Күрдегезме, димме, кап-кара студия иде. Хәзер менә автобус бар. Җәмәгать мин бераз миңгерәүрәк булып чыкканмын ахырсы. Мин уйлаган идем бу Россия бер каналында бара торган прямой эфир тапшыруы. Ә бу баксаң открытый эфир дип атала икән һәм ялгыш аңламыйча бу менә бу Звезда каналында чыга торган тапшыру, чөнки безне Звезда каналына алып керделәр. Менә шулай. Мин сезнең башыгызны бутаганмын икән бер тапшыруга киләм дип, икенче тапшыруга килеп утырганмын. Менә бөтен кеше әйткәнчә кап-карада. Ел җәмәгать дөрес аңлаганмы микән? Белдүрдә язылган иде прямой эфир ди, ә монда язылган открытый эфир. То есть бу минем аңла, дөрес аңламавым түгел. Алдаганнар булып чыга бит инде. Бер тапшыруга чакырып, икенче тапшыруга килеп утыру. Тамашачыларны эзләү буенча төрледән төрле сайтлар бар, Телеграмда бар, төрледән төрле төркемнәр, WhatsAppка да сиңа. Әгәр дә языласың икән, Э, хәбәрләр килеп тора. Мин куллана торганы массовки нет дип атала. Монда кайсы тапшыруга, ниндирәк э, яшьтәге, ниндирәк кыяфәттәге кешеләр э, турында язылган, төрле-төрле тәрәпләр китерелгән. Хәтта шушы массовки нет дигән сайтта не славянские типажи дигән аерым бер ә, төркем дә бар. Монда Кытай булсынмы ул, таҗик булсынмы ул, теге яки бу ә, фильмнарга, сериалларга төрле типаждагы кешеләр кирәк бит. Шуңа күрә төркемләп, төркемләп, бүлеп-бүлеп күрсәтелгән һәм язылган. Дөрестән дә акка кара белән язылган прямой эфир. Менә хәзер аның заставкасын да күрсәтеп китәм. Ә мин исә Россия бер каналына эләгәсе урынга звезда дигәненә эләктем. Ул тапшыруның заставкасы мондыйрак. Үземнең икенче төрле тапшыруга килгәнемне абайлап алгач, анда безне каршы алучыларның берсенә килеп әйтте, мин әйтәм, белдерде, бер төрле язылган бит. Ә тапшыру чакырдыгыз икенче тапшыруга. Ул нәрсәдер акмак килеп аңлатырга тырышты, янәсе телевизордан бу тапшыруның исеме бер төрле, интернетта икенче төрле, янәсе инде телевизор, телевизордан күрсәтеләсе открытый эфир дип атала, ә интернетта шул тапшыру прямой эфир. Ну, бит инде ул кадәр дивана түгел, андый сүзгә ышанырга. Бик сәер шартларда бирделәр акчаны. Ниндидер бер бинага алып керделәр, эчендәге Дивар, түшәм буявы купкан. Катакомбадагы шикелле. Чират төз чиратка басасың. И үзең белән 100 сум алып килергә кирәк булган икән, чөнки түлиләр 900 сум. Менә син 100 сумыңны бирәсең, и сиңа аны 1000 итеп кайтаралар. Мин дә сдача юк, сдачасы булмаган кешеләр көтеп торалар, тегеләрнең акча җыелган вак акчаның. И кайбер кешеләргә әйтәләр, менә ике кеше Җыелышыгыз, менә берләшегез, бирәләр 1800 сум. И ике кеше мәсәлән безнең очракта шулай булды. Без ике кыз белән берләштек тә, тегеләр бирделәр безгә 1800 сум. А э, минем белән берләшкән хатын 1000 сумын үсенә алды. А миңа кәгазь килеш 800 сумны бирде, ә калган 100 сумын ул миңа э, СБП аша күчерде. Исәпләп карыйк әле. Элеккеге Макдоналдс, хәзер инде ул Вкусный точка дип атала, ә, анда эшләгән очракта сәгатенә 150-200 сум түлиләр. Төрле чыганакларда төрлечә язылган. Ә, Әйтик, анда а, 900 сумны 6 сәгать аяк өсте үткәреп эшләргә туры килә. Ә тамашачы буларак, киресенчә, утырып, әмма 3 сәгать эшләргә кирәк булачак сиңа. Менә исәпләп карагыз инде, кайсы вариант кемгә кулайрак. Кайбер кешеләр э, шушы тапшыруларга эшкә йөргә шикелле йөри. Төп ике контингент контингент нинди? Беренчесе ул э, олы яшьтәге кешеләр, э, аларга пенсиягә менә дигән өстәмә керем. Ну шул ук вакытта студентлар. Менә бүгенге тапшыруда да бар иде алар. Тапшыруны аңлавымча көненә ике тапкыр төшерәләр. Көннең беренче яртысында һәм икенче яртысында. Ике очракта да өчәр сәгать. Ләкин түләү ягыннан аерма бар. Әгәр дә менә минем сыман 8-дән 11-гә кадәр эшлисез икән, утырасыз икән, ул очракта 900 сум. Әгәр дә инде төшке аштан соң дип әйтимме соң килгән очракта, ул вакытта тапшыру яздырыла дүрттән кичке җидегә кадәр ул вакытта 100 сумга әзрәк бирәләр сезгә 800 сум но аңлашыла иртәнге 8-гә мәскәү халкы килергә бик үк өйрәнеп бетмәгән чөнки сиңа инде 6-да торырга кирәк өйдән кемгә ничек инде миңа мәсәлән 7-дә чыгарга туры килде шуңа күрә менә шушы иртәнге батырлык өчен сезгә 100 сумны өстәп Килүләр. Кайтып җиттем. Ә безнең тапшыру прямой эфирда булган икән. Менә мин монда карап утырам. Тапшыруны студиядән һәм телевизордан карау икесе ике нәрсә. Менә чөнки син менә монда студиядә карап утырасың бер генә ноктага. То есть менә бу мин бер абзыйның артында басып утырдым. И син күрәсең шул бер точкадан гына бөтен әйберне күрсәткән вакыйгаларны. Ә монда телевизордан сиңа бөтен-бөтен ракурслардан күрсәтәләр. Менә бу бер төрле ракурс. Менә бу икенче төрле ракурс. Менә тагын минем башым килеп чыкты. Менә өченче ракурс. Ягъни телевизордан караганда ул күпкә кызыграк. Студиядә утырганда караганда. Һәм безгә студиядә утырганда әйттеләр, аркагызны төз утып, тотып, кулларыгызны кушырыбрак утырырга. То есть минем аркам дөресен әйткәндә бик каты оеды. Чөнки, ну, күнекмәгән алай арка тотып утырырга. И өченчедән менә мин өйдә мәсәлән үземә кофе әзерлим. Ятып та карый алам, ә монда бер генә бер төрле позициядән карыйсың. Тагын бер вакыйга турында сөйлим әле. Ә, студиягә кергәч безгә кат-кат әйттеләр, телефоннарыгызны сүндерегез, яисә ә, тавышын кысып куегыз. Ярый мин кысып куйдым, ләкин сүндермәдем. Бер заман, ә, мин ул вакытта әле прямой эфир икәнлеген белми идем. Белгән булсам, белмим, бәлки бөтенләй котым очкан булыр иде. Минем телефоным кычкыра башлады. Мин инде аптырап та киттем. Минем телефон тавышына охшаганда шикелле, охшамаганда шикелле һәм аңлап алдым, минем көн саен 9-га 30-га будильник куя торган гадәтем бар. Һәм шушы вакытта бу шалтырый башлады. Минем янымдагы кыз пышылдый, тизрәк сүндер, тизрәк сүндер ди. Мин кесәдән чыгардым телефонны, тавышын кысып куйдым. Һәм аннан соң минем янымда утырган кыз, ә ул көндә-көндә йөреп йөреп тора икән монда, шулай акча эшли күрәсең. Ул әйтә, синең яныңа килмәделәрме, кисәтү ясамадылармы, ди. Мин әйтәм, юк. Баксаң, залда утырган бөтен тамашачыларга ниндидер аерым бер кешеләр күз-колак булып торалар икән. Янәсе син йокым сорап ятмыйсыңмы? Әгәр дә йокым сораганыңны күрсәләр, килеп кисәтү ясыйлар икән. Һәм телефон белән дә шулай. Күрәсең, миңа Килеп әйтүче булмагач, һәм мин шулай матур гына котылып калдым.